Ko te mōteatea, he mea tangi nā ō tātou mātua. Kei roto i ēnei kaupapa ko ngā hītori, otirā ko ngā whakapapa, ko ngā āhuatanga o te wā e mau ana, ā, ko ngā mea ā, whakarite kaupapa hei whakamahara ai ki ngā whānautanga a te tamariki, hei whakamau anō i ngā hunga kua nunumi ki tua, otirā, he mea katoa te rangi me te whenua e kī katoa ana ki roto i ngā mōteatea. He mōteatea, he waiata, he mōteatea, he tangi, he apakura, ā, wēnā momo, ā, Kaupapa o tātou mātua. Puta i te, i te iwi, a tia mō ngā maunga whakahī, mō ngā awa teretere, mō ngā wāhi noho, ngā kāinga, ngā marae, otirā ngā whare kei roto, hōrapa ana. Ā, ko te oriori e pōhēhēke ana, ā, tēnei mea, hei whakamoe i tamariki. Erangi, ehara tēnā ko te tino kaupapa o te oriori. Ko te oriori hei whakamātau i te, i te tamariki kei roto i te puku, ā tae noa kia whānau mai. I te mea ka tīmata ai te oriori, te māmau, ki tana puku kia rongo te pēpi ki te reo. Ka mōhio te pēpi ki tāna reo. Ka puta, ka whānau mai, ko taunga kē ki te reo. Nā, ko te oriori anō hei kaupapa, hei huarahi, hei whakaako i te tamariki i a ia e tupu ake ana. Nā, ko ngā kaupapa ka tukuna atu kia mōhio ai rātou ko ngā whakapapa tuatahi. Tētahi, ko ngā pakanga tihei oti tika, ko ngā utu, ko ngā mahi utu, ā, ko ngā mahi muru kāore anō kia tutuki. Wēnā momo katoa, ehara i te mea māmā hei mautanga atu mō te, mō te, mō te pēpi, engari, ko ēnei, ko ngā kawenga, kāore anō kia tutuki noa, koia i mea ai a Tia i mahia te mahi hē i te 20, 40 tau ki muri, ka mutu a te wā ka oti te utu, Ka oti te muru, tēnā pea i roto i te rua whakatupuranga, te toru whakatupuranga. Ka tutuki. Nā te pātere nei, he, he mea holo. E Rani, ko te tohutohu. Tōna tino tohutohu ki ngā wehenga o te whenua. kia mōhio ai a Wairaini, a Wairaini, nō hea, nā wai, i hea ka tito i ēnei whenua, nā te aha. Nā, ko ngā kaupapa anō i roto i te pātere, kia ū ki te hineraro, a te wāhi pare whenua he ingoa tāna. He mea i, i mahia ki runga i ngā wāhi o te whenua, ka whakaingoatia. A tia whānau mai ki konei, a tia nā ko tētahi ingoa i mohu e ke anau mō tētahi wāhi ki roto o Matarāua, ko te wāhi nei ko Pōteretere. Nā te take i pōteretere ai te ingoa, i tae atu te kaumātua nei ki tēnei wāhi, kātahi ka mate te puku ka pōteretere te puta o te tūtae. Nā, koia ka whakaingoatia taua wāhi rā, ko Te Pōteretere. Kia mau tonu te here ki te whenua, i te mea ko te whenua te tino iho o te ao o te Māori. Mēnā hore whenua, hore kau kē o patanga ki, ā, ki konei. I te mea ko te whenua tō here ki tō whakapapa. Ko te whenua te mea tika hei mau i tō whakapapa. Ko ia ko te pito ka whānau mai, ka whakahoki atu. me te whenua katoa ko ia i huaina, ko te whenua o te, o te whānau pēpi, ko te whenua ka hoki ki te whenua, whenua ki te whenua. Nā ko ia tēnā ki taku mahara ngā pātere, hei tohu ki ngā wāhi e nō rātou te whenua. Nā, te pao, he hītori kei roto i ērā i ngā pao, engari me ngā tapu katoa. Ko te pao ano, he mea tito ohorere no iho. Ka tito ngia mo tetahi wa, mo tetahi take, mo tetahi huihuinga, na, ka huia katoatia nga whakaaro ki roto i te pao mo taua take ra. Ā, te nuinga o ngā pao he poto, ehara i te roa, o iro mō taua take rā anō. I tēnei wā, e whakahoki kē mai ana i ngā, ngā mōteatea. Engari ko tito anō ngā mōteatea mō ēnei wā, nē? E titongia ana mō ēnei wā. Engari i te wā i ō tātou mātua, aha, ā, tiahaeha te take. i te mea kia mau ai, kia kaua e warewaretia ngā take o te wā. Koia tēnā ko te, ko te, te āhua i mau ai i ngā kaupapa katoa ki te hinengaro. Ko te paki, wai tara, ko te paki, te tara, me te wai, wēnā momo, ko te, ko te whakapapa, ko ngā karakia tawhito, kei roto rā ngā tohu o ngā mea katoa i kitea e rātou, i mahia e rātou. Ko ngā mātauranga katoa kei roto. I roto i ngā karakia tawhito e tohungia ana pēnei i te karakia a te tupuna nei a Ruanui, tēna karakia e taki haere ana i te moana, e kite ke ana i ngā tohu i te rangi, e tohu ke ana ngā tohu ki roto i te moana. Mōhio kē rātou i aua wā rā, he awa e rere ana ki roto i te moana. I pēhea ai rātou i mōhio ai? He iwi mōhio ki te hiika. Ka mōhio rātou, ka rongo nei ki te tatangi o te tere o te, me te rere o te wai ki te haumi o te waka. Ka rerekē ai ki kona, ki kō, ki kō atu. I runga anō i tēnā he tohu ki a rātou me pēhea, āhea kake ki runga, āhea heke iho. Ka tae ki te wā ka heke mōhio tonu rātou i te momo ika ka mau i a rātou. Kua roa ake rātou ki runga i te moana, ao pō, pō ao, ao pō, pō ao. Ko ngā rangi, mōhio kē rātou, i whai wāhi ai rātou ki ngā whetū o te rangi, ki ngā tohu o te rangi. ki ngā mātakitakinga rerenga o ngā manu. I ēnā mātauranga katoa i horapa ai ki roto i tō rātou kete, o rātou kete, koia rātou i tae mai ki Aotearoa nei, i tō rātou kohikohi i ēnei mātauranga o te wā roa, koia ka tae ki tō tātou tupuna i a Kupe! I te pōhēhē, kotahi nahenahe ki ngā kupe puano. Engari te kupe e kōrero nei ana hau, uh, i kōrero ai o tātou tūpuna, te take i haere mai ia ki konei. E hara i te mea, i haere mai kē ia i te aru ai i te wheke mōkai a Muturangi. Ko tāna haere mai, hei oma i te pūremu. Nā, nā i te wā, i a rātou i noho ana ki runga o Hawaikirani, ko te rangatira, ko te tino ariki o taua wāhi, taua wā, ko Toto. Tokorua ana tamāhine. Ko Kuramarotini, ko Rongorongo. Nā, e pakari haere ana ngā, ngā tokorua nei ana tamāhine, ko tō rātou, ko tana hiahia i haere ia ki tētahi hui ahurei ka tū ki Motutapu. Kātahi ia ka haka aroaro, E kore e ia e hiahia kia haere me ana tamāhine kia kaua rāua e paru ki reira. Nā reira, whakaaro kē atu ia me whakamoea ana tamāhine i mua atu i te haerenga ki te hui ahurei. Nā, ka tono atu ia, he tono whānui, ko te hiahia kia tārai waka Mō ana tamāhine tokorua nei. Nā, ka putaputa katoa mai ngā tohunga nei. He tohunga tā Raiwaka. Uh, ko wareware ke au te, te nuinga o ngā huai i tae mai, engari ko kupe te tai, ko turi te tai, ko hoturapa te tai, Ko wai raine, ko wai raine. Na, ka tukuna atu nga ratou whakaaturanga i o ratu painga ke whiwhi ai ratou ki ena mahi hei tarai waka mo nga tokorua nei. Ko te kaupapa o te kaumātua nei a Toto, kia riro ana tamāhine ki ngā tohunga nei, engari ko te o ngā tohunga. i te wā ka tārai waka, ko tana hiahia kia honohono ana tamāhine ki tētahi. Nā, kua rite kē tērā. Ka haere rātou ki roto i te ngahere rapu rākau hei tū hei tuatua, hei mahi ngā mea nei a tārai waka nei, nā ka kite e rātou i tētahi rākau nunui kōtata i te awa, i te take, ina tuaina te rākau, me hinga kia tata atu ki te wai kia tere atu ki te moana. Nā, ka kite rāua i tētahi rākau e rua ngā tinana. E rua ngā, ngā tinana, kotahi nei te pou ki roto. Ka whakaaro, āe, koia tēnei, ko te rākau tika hei tuatua. Ka tuaina ngā rākau rā. Kātahi ka tīmata ai te tārai. Nau. Ka roa, ka roa, kātahi ka, ka mate tāne ngā, ngā tokorua nei, ka mate wāhine anō ngā tohunga nei. Ko te mea pai kia, Kia rongorongo, ko Turi. Ko tōna ingoa tika ko Turi Uanui. Nā, ko te mea pai kia kura marotini, ko Kupe. Engari ka roa ka mōhio ia ki ngā hiahia o tana pāpā, i te mea ko Kura te tuakana, I hiahia ai te pāpā kia hoturapa he tāne mā Pukura. Engari mai rawa ake, tana aroha ki tana pāpā i whakaae e ia kia hoturapa. Kia hatia, ka oti ngā, ngā waka nei, ko rite ki te haere, ka whakamoia. Ka haere atu ki Mututapu, ka hoki mai. A tia te ngakau mamae a Kupe, e pai ana. I te mea me tana mohio e taea e ia te huri te ngakau o Kura, Kura Marotini ki a ia. Ae, ka roa, ka roa, kore roa, ka pania e Kura, Marotini tana tinana ki te hinu taramea. Na te hinu taramea penei te te kakara e mau ana te wahine kia rongo ai i te kakara te tana i te kakara. A ia ia wa ia wa haere ana i te te haere ka tupono ka tupono raua tahi a Kīhei tō rāua kōingoingo ki a rāua i mate, nē, i noho tonu. Nā, katahi rāua ka whakarite tētahi mahere. Ka hoatu a Bea Kupe ki kōia toto. me te inoi atu kia toto, mehemea whakahae ana ia kia mauria he kupe a Poturapa kia haere tahi rāua i te hīka. Ka whakae. Ka haere atu, ngaro atu, ngaro atu te tirohanga o te tangata, ngaro atu te tirohanga o te whenua. Kei kōke atu i te moana. Ka tai ki, ki te wāhi hī, Marau, ka mea atu a Kupe e Kia Hoturapa kia tukuna te punga. Na, i a ia e tuku ana i te punga, ka karaki a Puku ki roto i a ia kia mau te punga. Na, ka roa te ra, ko Titaha haere te ra, ko Ki haere te waka i Teikau, Ka whakaaro me hiki, me hiki te punga. Katahi ka metu a Kupe ki a Poturapa, kia to mai ki uta te, te punga, to mai ki runga. Ko Rapake. Atia pe a tana kaha ki te kukume, ko Rapa. Ka tahia A kupe kia mea, mi ruku, mi ruku koe, kia tirohia he aha i te take e mau ana. Ka tae ia ka ruku, ka tae atu ki raro ka kitea ae ko tino rapa ke. Na, ka whakawātēngia mai, ko tika, ka tahi ka kumea ia i te taura. Engari, ha, horekau kē, kikī ana, ka kumea no. Na ia ka kauria ki runga, tana taenga atu ki runga, horekau ke a mea ki reira a Kupe, ko whakarere ia ki reira. Ka hoki atu a Kupe me te mau i te mau i te karere kua torongi a mea ne. Engari, wena hunga, wena momo hunga he tohunga. e taea e rātou ngā karakia hei huri i te ao. Ka tīmata ai a mea te karakia, poturapa te karakia, ana karakia, ki ngā ika, ki ngā rimurimu, ke haere mai ki ngā manu te āwhina i a ia. Ka tae mai, ka mea ka Kawea e ēnei kararehe, e ngā rimurimu o te tai, ka kawe i a ia ki uta, ka tae ki mō te tapu. Nā te hokinga atu a Kupe ki te whāki, ko Torongi e. Engari te taenga atu ki reira, ka roa, ka roa ki reira, ka tae mai ngā kōhimuhimu mai i Motutapu, e ora tonu ana a Uturapa. Kātahi ka āhua mataku ke ngā tokorua, kua mau ke ngā teka, kua mau ke te āhua hei kōhuru, nē? Kātahi ka utaina te waka mataorua. Ka utaina te waka, oro te utaina, engari i mōhio kē rātou rāua me pēhea te haere. I roto i waho rāua nei whakaaro me pēhea, haere ki hea. Koia ka tau mai nei ki Aotearoa nei. He aha ai? I ō rātou mātauranga i kohikohingia e ō rātou tūpuna, pātai noa ki a rātou, i te mea, rongo kē atu ana rātou, he awa kei kona, ina tae ki runga i taua awa, horo te haere. Me peka atu ki hea, ki hea. Nā, i roto i ngā, i taua karakia a Ruanui, ko ngā tohu me pēhea e heke iho, me pēhea e kake ki runga. He aha ngā, ngā whetū o te rangi? Ko ngā manu e rere ana, i tō rātou mōhio, ngā manu e rere ana, kotahi nei te rere, i te wā o te raumati, ka hoki mai anō i te wā o te hōtoke. ka tirohia haere pērā atu ana hoki pēnei mai ana, haere pērā atu hoki pēnei mai ana. Engari ko ērā momo manu i kite nei rātou ki ngā wāwae nei, e mōhio ko te tohu o ngā wāwae, e kore ēnā momo manu e tau ki te wai. Te take, ina tau ki te wai, e kore whai kaha kia puta i te wai. Pēnei ngā wāwae o ngā parera, nē, e rerekē. Ora kau kē e honohono ki waenganui ngā matimati. Nā reira mōhio kē rātou he whenua kei konā, engari kihei rātou i mōhio pēhea te tawhiti. Ka rumea. Ka taea atu rā, ka tau ki Aotearoa nei. Nā runga, ehara i te mea nā runga i te, i te āhua o te, he aha kē, te āhua o te, te kuare, ki hei tai pērā mai, mātau kē ana rātau. Ka tau, ka tae mai ō tātau tūpuna ki konei, Kei roto ēnā tohu i ngā karakia nei. Nā, mehemea ka tirohia e tātou te karakia, māku e, e taki ake te karakia nei. Kia papa te whatitiri ui rā, kapakapa ki runga o Taihoro Nukurangi. Hikihiki tū ana ki te papa nei o Tāne i tūtakina ai ki te pōuriuri, ki te pōtangotango. Ki a Tākirītū, ki a Tākirirangi. Ko tānei wā kia mai a Taihoronukurangi ki te whare tapu o Te Ika-a-Māui tikitiki a Taranga ki te Moana-nui-a-Kiwa e takoto mai nei. Ki a Whātui, ki te uru o Tangaroa i whātuia e Nukutaimārōrō.

Tapu ai nuku, tapu ai rangi, ka hura a tangata uta me tiaki ki tangata tai, ka hura a tangata tai me tiaki ki tangata uta. Kei pera hoki ra me te korepe nui, te korepe roa i tuahi awa, to to awa, te whakamoi awa, ko tu, ko rongo, ko tama te awa. Whakamau a tama ki te rangi ta whanga whanga e putanga ariki ki te ata taura mai e, mai e te tupua. He motuariki uta, he motuariki tai, tēnā te uhe roa. Papakitū ana ngā tai ki te paparape nui a Tāne, he hīkoi ngā ariki ki te tapurua nuku o Tāne-nui-ā-rangi. Ka whakamakuru ake ahau ki runga ki Hikurangi ki taku rua a Papa pounamu i wāhia mai ai te kura tapu tangata i taku tinana nei. Ka whakawhitirua te wai o aku kamo ki Te Awa o te Rangi ki runga ki Tohirangi ki te wā kāinga e tū nei, hau e tū e. Ko Te Papa o te Rangi e tū nei, pō kai runga, pō kai raro, wawāhia te tāuhi rangi patupatu o te tāuhi rangi o Kamoia, Taihoro, Nokurangi. Tī toko ngā pewa o Rehua i te rangi. Ka mārewa atu tahi, ka rere tautoru, ka whakamau ake ahau ki a Pātari Kaihau. Ka korowhiti te marama, he pae whenua, ka whiti, auē, ko Aotea,

Ko Taimumuhu, ko Maninikura, ko Takahia-te-rangi, ko Te Rorewhakapiko, ko Tohinui-a-rangi, ko Te Poutoko-manawaoro, ko Tuki-te-nganahau, ko Te Hau, ko Te Hau-o-te-rangi. Koia ngā, ngā tohunga i runga i te waka i haere tahi mai. Me te tohu o ngā whetu o te rangi. Ka mārewa atu tahi, ka rere tautoru. Whakamaua ake ahau ki a Pātari i Kaihau, ka korowhiti te marama, ka whiti au e ko Aotea. Ko te arumanga o ēnā tohutohu e te tupuna a Kupe, me ana whaka, whaka tūpato, whaka tūpato kia kau e, e mau ai ki ngā kupe ngā kahukura. Nā, ka tau mai. Koia ēnei ko ngā mātauranga kei roto i ngā karakia nei, hei whakamau i a tātou. o ka nui tenei.